Qari mill-Evanġelju ta' San Ġwann. Dak il-Ħadd filgħaxija meta d-dixxipli kienu flimkien imbeżża' mill-Lhud, bil-bibien magħluqa, ġie Ġesù qagħad f'nofshom u qalilhom, Il-paċi magħkom. Kif qal hekk, urihom idejh u ġenbu. Id-dixxipli ferħu meta raw il-Mulej. Imbagħad Ġesù tenna jgħidilhom, Il-paċi magħkom. Kif Missieri bagħat lili, hekk jien nibgħat lilkom. Kif qal hekk, nefaħ fuqhom u qalilhom, Ħudu l-Ispirtu s-Santu. Id-dnubiet ta' dawk li taħfru jkunu maħfura, u d-dnubiet ta' dawk li żżommu jkunu miżmuma. Wieħed mit-tnax, Tumas, imlaqqam it-tewmi, ma kienx magħhom meta ġie Ġesù. Għalhekk id-dixxipli l-oħra qalulu, Rajna l-Mulej. Iżda hu qalilhom, Jekk ma narax f'idejh il-marka tal-imsiemer, jekk ma nqegħidx sebgħi fuq il-marka tal-imsiemer u idi fuq ġenbu, jiena ma nemminx. Tmint ijiem wara d-dixxipli reġgħu kienu ġewwa u Tumas kien magħhom. Il-bibien kienu magħluqa. Imma Ġesù daħal, qagħad f'nofshom u qalilhom, Il-paċi magħkom. Imbagħad qal lil Tumas, Newwel sebgħek 'il hawn u ara jdejja. U ġib idek u qiegħda fuq ġenbi. Qis li ma tonqosx fik il-fidi, iżda emmen. Wieġeb Tumas u qallu, Mulej tiegħi u Alla tiegħi! Qallu Ġesù, Emmint għax rajtni, henjin dawk li ma rawx u emmnu. Hemm ħafna sinjali oħra li Ġesù għamel quddiem id-dixxipli tiegħu u li mhumiex imniżżla f'dan il-ktieb. Iżda dawn inkitbu biex intom temmnu li Ġesù l-Messija Bin Alla, u biex bit-twemmin tagħkom ikollkom il-ħajja f'ismu. Din is-silta li għadni kemm qrajt u li se tinqara llum fit-Tieni Ħadd tal-Għid, naraw 'il Ġesù li jidher għall-ewwel darba lill-Appostli, li kienu miġburin fiċ-Ċenaklu fejn ftit tas-sigħat qabel Ġesù għamel l-aħħar ikla magħhom. Kif jgħidilna l-Evanġelista Ġwanni, l-appostli kienu mbeżża', kienu mwerwrin. U allura Ġesù jmur f'nofshom u jgħidilhom, il-paċi magħkom. Dawn huma l-ewwel kelmiet li jlissen Ġesù lill-appostli wara li qam mill-mewt. U l-appostli jibqgħu mbelħin. u jistaqsu lilhom infushom, Kif jista' jkun li mgħallem li miet dik il-mewta krudila issa qiegħed mill-ġdid ħaj fostna? Imma Ġesù jkompli jqawwilhom qalbhom billi jonfoħ fuqhom l-Ispirtu s-Santu. L-Ispirtu s-Santu li huwa l-aħħar rigal li tana Ġesù, kien se jkun mal-appostli, kien se jkun mas-suċċessuri tal-appostli, kien se jkun mal-Knisja matul iż-żminijiet, biex hija xxandar li Ġesù qam tassew minn bejn l-imwiet. Teressanti Ġwanni jgħidilna li kien hemm in-nuqqas ta' Tumas. U dan l-appostlu ma jemminx. Ħaġa naturali. Tumas ma setax iniżżilha kif xi ħadd mejjet iqum. U allura Ġesù ried itih ċanfira ħelwa. Jerġa' jidhrilhom u lil Tumas jgħidlu, Ġib sebgħek 'il hawn u ara li jiena ħaj tassew. U Tumas joħroġ b'dik l-espressjoni ħelwa, Mulej tiegħi u Alla tiegħi. Ejjew ħuti f'dan it-Tieni Ħadd tal-Għid nagħmlu din l-istqarrija ta' Tumas nagħmluha lina nfusna, Mulej tiegħi u Alla tiegħi. Ejjew inħallu l-Mulej jgħix fina. Ejjew inħalluh imexxina f'din is-sena tal-fidi. Ejjew nitolbuh iqawwina fil-fidi tagħna. biex is-sejħa li hu għamlilna biex inkunu Nsara, din is-sejħa ngħixuha bis-serjetà, ngħixuha b'impenn, ngħixuha b'ġenwinità, biex tassew Ġesù ħaj ikun magħna u anki jkun ikun preżenti fid-dinja tal-lum. Il-paċi magħkom.